ماشاء اللہ شروع کرتے ہیں جی ماشاء اللہ تو ولاگ آج دا خوبصورت جی سارا سریکی ولاگ اور سریکی بہاراں دے نال نال تے خوبصورت جی ویو دے نال نال دھند دور دراز تک سنگت بڑی دھند چھائی ہوئی ہے دھند دا مقام انج ہے کہ ساڑے محلے اندر ساڑے گاؤں اندر تے میں آہداں کیا بات ہے او دور دراز تک ڈیکھوں دھوندی دھوندی تہاکوں لیکن چلو کوئی گالھ نئیں اتھوں دھوند تہاکوں نئیں نظر دی تے تہاکوں باہر چلسوں باہر چل کے تہانوں دھوند دا ویو کرویسوں میں آہداں کہ ہوئے ہوئے ہوئے سارے گاؤں دے نظارے تے میں آہداں کہ اپنے بڑے پیارے پیارے میں آہداں سنگت ساتھ ٹائم ماشاءاللہ تھیندا پئے بارہ وج کے چیک کرو بارہ وج کے پچی منٹ تھی گئے تے بھرا تہاڈی تے اکھ کھل گئی ہے ولاگ دی طرف آ گئے ہیں تے ماشاءاللہ پیارا پیارا خوبصورت جیا گڈ نیوز ولاگ تے پیاری جی انجوائمنٹ دے نال نال اپنا سرائیکی وسیب تے اپنے پیارے پیارے ماحول اپنے پیارے پیارے بھرا سجن بیلی سنگت ساتھ دیس پردیس والے ڈیکھن والے جتنے وی ساکو ہیں تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا ویور پاک ویلج لائیو دی سرائیکی آواز سردی ہے نا سردی دی وجہ تساں میکو اکثر ہن ایویں ہی گیٹ اپ ڈیٹھا کرسو کیونکہ سردی تو بچنا بہوں فائدہ مند ہوندے نہ بائیسوں تے ولا منجی چار پائیاں مال گھنسوں تے ولا بیمار ہو ویسوں لیکن اللہ پاک ہر مسلمان کوں تندرستی صحت دی بادشاہی دیوے اج دا ماشاء اللہ خوبصورت جیہا سیلیبریٹ ولاگ کر گھدے شروع کیونکہ نویں سال دے اندر نویاں نویاں سیلیبریٹ آونیاں چاہیدیاں تے ماشاء اللہ اللہ پاک دے حکم نال ولاگ آپاں ماشاء اللہ توں سٹارٹ کیتے اور خوبصورت جیہا انتقام ہو اج دا دیہاڑے دے نال خوبصورت جیہا ویو تے اج دے دیہاڑے دے نال خوبصورت جیہا منظر تے اج دے دیہاڑے نال خوبصورت جیاں خوشیاں ہوسن ٹھیک ہے سنگت ساتھ اور جلدی توں ساڈے چینل کوں مارو سبسکرائب خوبصورت جیاں پسند آوے ساڈا ولاگ تاں سبسکرائب کر چھوڑو فیس بک پیج تے وی ویڈیو ساڈی پہنچ دی رہندی اوکوں وی فالو کریسو مبتاں کریسو باہر چل کے تانوں دکھیسو مزیدار ولاگ تے خوبصورت جیاں اور السلام علیکم ایبر کیا حال چال ہے امید کرسو اپنے بھرا سلیم کھوکے والے کو ڈیکھن والے سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن سبسکرائب تاں میں پہلے آکھ ڈیتا سلام تک میں بعد کیتا معذرت دلو ڈھیر ساری تے اپنے بھرا سپیشل پرسن کو جلدی جلدی مریسو لائک سبسکرائب تے پیارے پیارے انجوائمنٹ ساڈے ولاگ ڈیکھن کیتے نال جڑے رہسو پودے میڈے ساوے نی تھائے حالی تکر پتہ نی کیا ریزن بن گئے تلے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ساوے ساوے ماحول تیار ہو گئن تے باقی اے پودا ساڈا ایویں بیچارہ خشک ہو گئی ہے تے اے بیچارہ ہی چلو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے انہاں دے حق اچ تے تساں ایویں ساڈے نال انجوائمنٹ کرو تے باہر چل کے تانوں دکھینے آ اپنا پیارا جیا خوبصورت جیا گاؤں اور گاؤں دے پیارے پیارے سیلیبریٹ کلچر دے پیارے پیاریاں سنگتاں بھرے موسم اوکے تے باقی مکھݨ تے ساگ تے آم مݨی دا عام میگھیا سیل سردیاں دے اندر سنگت تے باقی نال جڑے رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی اپݨے بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلے نال مابطہ بݨے دے رہسو اوکے چلو باہر چل کے وزٹ کروینے تو گاؤں دا آج خوبصورت جیاں لیکن ہی خوشی دے اندر اندر ون ملین پوائنٹ سبسکرائبر کلیئر کر لو اوکے چلتے ہیں باہر لو سنگت باہر آئے ہیں تے بھلا باہر دا ویو چیک کر لو میں تانوں آکھا ہی نا باہر چل کے تانوں ویو دکھے سو باہر دا ویو ہی میں تے اے چیک کرو ماشاءاللہ وپاری صاحب نا بکرے پچھو لڈی وینن تے ویندے پین اپنے روزی روٹی تے پتہ نہیں کیا وار ہے وار دا ہی نہیں پتہ میرے گھلے منڈی ویندے پہ اسن گال پن او دور دراز تک ویندے پین تے باقی سارے پودے ماشاءاللہ وی آئی پی خوبصورت جے لگدے پین تے بیری تے پھل بڑے زور دا لگا ہے چیک کرو اساں بیری ویور چھنڈوائی گئے نہیں کیوں نہیں چھنڈوائی کہ جڑا پھل لگدا ہے نا ماشاءاللہ اے بال آمد و رفت والے بڑی دنیا کھاندی ہے جتن سارے درخت چھنڈے گئے ڈیدے پے ہوئے نا سارے زیرو تے کر لیتا گیا ہر درخت کو تے ماحول چیک کر لو سارا ماحول دھندو ہی دھند دھنداں دا سیزن اسٹارٹ اے گاؤں دے اندر مئے دا پیارا جیہا ماحول ہوا اے خوبصورت جیہن سرائیکی سرائیکی نظام تے ول تن پتہ کہ آپے مزہ آوے کہ نہ آوے آوے بالکل تیڈو ساری سنگت ساتھ ملنگاں دی ویندی پے ہاں ہلو کدے کے گل ہوئی اے اج کو سلام دعائی کونی ہے کے اللہ سلام دعائی کونی ہن مڑ کے دور جا کھلوتے سلام کیتے کمال ہے یار اچھا سنگت شہزاد بھائی بھی ماشاءاللہ روزی روٹی دے اندر آ پہنچے آپ ولاگ دی طرف تے اپنا منظر پیارے پیارے خوبصورت جے ویو دیکھن کیتے سارے چینل دے نال نال جڑے رہے کرو بھرا نو سپورٹ بھی کیتی کرو ہفتہ میں منڈیا کرو اے سارے ملنگ سارے کیا دے کو کھانا بدوش بھرا ہیں لیکن چلو کوئی گل نہیں اللہ پاک بہتریاں کرے آسانیاں کرے سردی دا سیزن فل گرم گول ہے فل اسٹارٹ ہے فل انجوائمنٹ دا ماحول ہے اساں اپر شپر لا کے فل ماحول بنا کے آپ پہنچے اپنی روزی روٹی دے تے ماشاءاللہ ہن مانے روزی روٹی کرنے اللہ اللہ بھی کرنے محبتاں بھی منڈے سو تواڈے نال نال تے تساں ساڈے نال نال راونے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اوکے سنگت تے لو یو ٹو ہو گیا ساڈے سرائیکی وسیب والے بھراواں کو سارے کو تے ساڈے نال نال راسو چیک کرو ماحول ماحول ہر سائڈ دے میں ہے اکڑا بھرا ہے سردی کول کٹھا تھی اپ دے ولیٹا ودے اپنے آپ کو تے اینو سارے ملنگ ماشاءاللہ روزی روٹی کریندے پن لنگر دے بسم اللہ کرئی کھڑن کیا بات ہے ہک دا ٹائم تھیندا پے سنگت۔ ویور اے گنگا ای وے اے آلا یار ساڈا اے آلا ایندا کتا ای وے تے کتا ایندا بڑا وی آئی پی فالتو کتا ہے یعنی کہ پالتو کتا ہے فالتو نہیں او اتھے اپنی سہیلی نال بیٹھا ہی تھیا او دور دراز تک ریدے پے وینا ایک بی کتی ودی تھے اے اوندے کول بیٹھا ہی آواز ماری او تو دوڑا چلا ہے او آدھے سچ ہیں کہ بس

ایڈو سارا بابا آج صاحب اپنی کما کے تے گھر وینا پہ ریتا سٹ کے میں آنا سردی دے وچ اے ہی اپنی چس ہے ہاں تیڈی خیر ہوئے ویور کافی ٹائم تو بعد آ گیا ٹائم ہو گیا چار دا ترے چار دا ٹائم ہوندا پیے تے دھند ساڈے علاقے جویں تے اویں ودی تھئی سردی دی کنڈیشن فل ٹائٹ ہے تے اس سائیڈ تو ماشاءاللہ ٹرک بھی آندا پیا ساڈے گاؤں دے اندر چیک کرو کیا بات ہے ہے محال او دور تے لائٹاں ماری کھڑے استاد ہوری لائٹاں چھکی کھڑے محال بنائی کھڑے کیا بات ہے او ہو ہو ہو اتو سفیدہ اڑ گئے دے دے پہ میں سفیدہ علی سائیڈ اڑ گئی ہے تے اتو کن کٹ کر کے تے تلے کر کے مڑے نہ پہ واہ استاد واہ مروڑ کا برحال ان گاؤں دے اندر ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں تے مٹھیاں مٹھیاں دے خوبصورت جہیاں تے پیاریاں پیاریاں بلا کیا کرے کچھ بھی نہ کرے

ویلکم بیک ویور بھرا تھوڑا ماشاءاللہ پپو شپو بن کے سونا تھی کے ماشاءاللہ ولا واپسی آ گئے کیونکہ ولاگ دا سن داڑی دے شروع کیتا ہے لیکن ویچ شہزاد بھائی آ گیا یوں کہ میں سلون تو راجہ صاحب گھن کے آیا تے بھجن تھوڑی مشین پھرا لو داڑی دے میں گیا رہا ٹھیک ہے ویلے بیٹھے ہیں تھے کاروبار تو سامنے نے سردیاں دے تے بھلا ماشاءاللہ راجہ صاحب آ گئے تے راجہ صاحب جی میں تے راجہ صاحب نے آ گئے سان بنا تے پپو ماشاءاللہ چیک کرو سنگت ساڈے بھرا دی لک بن گئی ہے نا ماشاءاللہ ادھا ولاگ ساڈا ماشاءاللہ تساں داڑھی نال ڈٹھے اور ادھا ولاگ ساڈا تساں بغیر داڑھی تو ڈٹھے لیکن چلو ناراض نہیں تھی ونا تے ولاگ دے وچ والی ایویں سلون تے راجے بھی آندے رہن تے کام شام تھیندے رہن ٹھیک ہے سنگا ساتھ تے باقی امید ہے کہ تاکو ساڈا اج دا ولاگ پسند آسی ساڈے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں اور پیارا پیارا انجوائمنٹ تے پیارا پیارا ماحول گاؤں دا تے باقی دھوند دا باقی تھوڑا باتا بھی میں نارمل جا کوئی نظام سیدھا تھی گیا باقی دا خاص کہنے سیدھا تھی گیا باقی اللہ پاک بہترین کرے سی تے ولاگ کو اساں ماشاءاللہ تھے اینڈ کریں دے پہن تے کوئی غلطی کوتا ہی ہو سی تے دلو معذرت کرے سوران دے سارے ولاگ دے پیار دکھایا کرو بھی اور ماڑے پھرائن توڑے تے باقی توڑی دعا نال تے ساڑی کامیابی ہے کیونکہ جتنے بھی سندہ سا ساڑی ویڈیو واش کرے سی ساڑی تے